Salam dostlar! Ynha men ussat gepleşigimiziň täze sanyna başlaýas. Bu gün ýurdumyza belli aranžirowkaçy we ses režissýor Rejep Agaýew bilen gepleşikde. Salam, sag boluň, çagyryňyz üçin. Rejep aga, siziň Şu professionalnyý işiňizde birnäçe soraglarymyz bar. Hawa.
Studiýaňyzyň akustikasy nähili? Nämä esaslanyp etdiňiz studiýaňy?
Belet, gowy sorag. Studiýanyň akustikasyny nämä esaslanyp, o ýerde esasy esaslananda özüniň düzgünleri bar-da. Onuň şu sesi boldugyça ýaňlanmaz ýaly etmeli-de. Indi Rejep aga, Hum. ses kartaňyz bardy düşündirseň. Hä, häzirki ulanýan ses kartam. Hop. Seret, ses kart diýip, indi biziňkiler türkmençeläp ses kart diýip aýdylýar, ýöne aslynda eee, internasional söz bar, audio interfeýs diýip. Hum. Audio interfeýs diýilýär, daşary ýurtda o, aýn. Ýöne daşary ýurtlarda, orslarda-da, russiýada-da ondan köp ýerde Audio Interface diýýär. Meň häzirki dany häzirki wagt ulanýan audio interfeýsim Apollo Twin. Thunderbolt görnüşinde. Aýratynlygy Thunderbolt bolanyň sebäbi Mac OS-da-da işläp bilýär operasion sistema we Windows OS-da-da işläp bilýär operasion sistemada. Ikisinde-de işläp bilýär. Mümkinçilikleri gowy mümkinçilikler bar.
Indi näme üçin Apollo? Ne biz internetde gabat geldik-de, Antilope Audio diýip. Antilope Audio. Hawa. Şol bilen Apollo-ny deňeşdirýärler, ikisi hem bir zat. Ýok, ikisi bir zat däl. Etden.
Ikisi gowy sorag. Antilope Audio gowy kompaniýa. Ol, kanyýeşna, näme? Nemeden soň näme? Universal Audio, şu Apollo audio interfeýsleri çykaran kompaniýa Universal Audio bolsa, Universal Audio-dan gaty soň hereket edip başlady. Neme şu Apollo ses kartlaryna, audio interfeýslerine konkurensiýa konkurensiýa berip biler. Konkurent bolup biler diýip aýdýan sebäbi Menem gyzyklandym, gaty kän öwrendim. Bu Apollo audio interfeýsine seredende, her Apollo audio interfeýsinde ýany bilen gapdalyndan plaginler gelýär. Özüniň mugt gelýän goşmaça plaginler gelýär. Soň sen isleseň dopalnitylno goşmaça satyn alyp bilýäň. Ýene-de Birje tapawutlylyk Antelope Audio bilen Universal Audio-nyň ses kartlarynda, şu Apollo ses kart bilen Antelope Audio ses kartlarynyň tapawutlylygynda Unison tehnologiýa, tehnologiýa Unison diýilýär. Ýaňky şo preamp diýdim-ä, predusilitel. Şo predusilitel-i realnyý, realnyý wremýada identiçnyý edil şol hakykatdan hem daşynda şol demir öz usuly çyldyrlan ýaly edip berildi. Indi haýsy monitor ulanýaňyz? Indi biziň dilde kolonka bolýar-da. Monitor, studiýaly monitor, audio monitor. Men häzir danny moment men näme ulanýan? Adam A8X. 8-lik, 8-lik nämeli?
Rejep aga. Adam beýleki firmalar, beýleki görnüşler bilen näme tapawudy bar? Ýa başlangyza göni adam bilen başladyňyzmy?
Tapawut kän. Sanasaň sanap oturybermeli welin, men häzir adamy öwüp bärkileri gömjek diýemok. Edil ýaňky ýaly, ýaňky Apollody-da aýdyp geçişim ýaly, Apollany öwüp Antilopany gömenemok ýa-da Antilopany öwüp Apollany gömemok. Hersiniň özüniň aýratynlyklary bar, men şony belläp geçdim ýaňy. Häzir adamykynam belläp geçeýin. Başlamda adam bilen başlamadym men. Başda başlamda men ýadyma düşýän, men bir wagtlar birinji başlamda o o döwürler ýaňky muzkan sentrler bardy. Bir disk goýulýar, ýaňky knopkajygyny basýaň, açylýar. Ýa disk goýýaň, birje disk goýýaň, ondan gapdalyndan iki sany kolonka. Başda şolar bilen işleýärdim. Soňundan wagtyň geçmegi bilen bir ýerlerden neme tapdym. Oňa üç diskli üç ýanky wideo CD goýulýardy öýdýän şolara haw. Üç diskli LG diýip muzykant sentr bardy. Ondan şolary ulanýardym. Soňam ýene-de öz zadym bolsun aýdyp, ýene-de şol muzykant sentre geldim welin, şonda aý bir jemlenip çykýardy diýip, neme aldym, adam kolonka aldym. Şo bas berişini men şu adamy gowy gördüm. Bas berişini. Men ondan öňki ulanan kolonkalarymda edil şo bas sesi men adamdan başga hiç kimden eşidemok. Indi Rejep aga, ses ýazmak üçin esasy roly mikrofon oýnaýar-da. Hawa. Haýsy mikrofon ulanýaň? Ýa her aýdymda aýratyn mikrofon ulanýaňmy? Aýratyn mikrofon ulanyp mende bir kän bir üýtgeşik mikrofon ýok. Bra häzir dany moment mende Shure KCM ýigrimi ýedi bar. Hem AKG kompaniýasynyň Solid Tube mikrofony bar, lampowy mikrofon. Oba aýdym çyn däldi. Aýdym çyn dälde, aýdym žanryna görä ýa şu iki mikrofony özara çalşyp ulanýar. Mysal üçin ýaňky lampowy mikrofon diýşim ýaly, lampowy mikrofony men esasan medlin aýdymlar zatlar bolýar, medlýak ýaňky. Owo, medlýak aýdymlarda zatda esasan şu žiwoý instrument näme bar bolsa, žiwoý instrument bar bolsa içinde zadyndan gowy bolsa şoňa, şonda ýazjak bolýan. Indi Rejep aga esasy soraglaryň birine geçeliň. Nähili proýektleriň üstünde işleýäňiz? Meselem, Kung Fu Panda multfilminiň türkmençe dubulýažyny etdiňiz. Gaty bet, gaty gowy bolupdyr. Näl her hemme hemme adam etip bilenok şo dubulýažy. Nädip etdiňiz şo dubulýažy? Näçe wagt gitdi? Näçe wagtyňyzy sarp etdiňiz? Dubulýaž kän. Ýöne diýşiň ýaly dubulýaž etmek bilen dubulýaž bilen dubulýažyň tapawudy bar. Ogul adatjak bolsaň bir azjyk eglenmeli bolýa. Dogry aňsada bolmady. Aňsat iş däl, her kim başaranok diýýän sebäbi ony başar biler hawa. Ses režissýor bolsa bir ugruna bir ses režissýor bir ses režissýorlyk ses režissýorlyk edip bilýän bolsa ony islendik ses režissýor edip biler welin ýöne şoň başyna barmak gerek. Men esasy o ýerde eden alyp baran işim ýerine ýetiren işim ses režissýorlyk ýaňky şol sesden Gönüji oturmalysyna, hawa, dinamikasyna, tam o öwrülende ses ýapylýar, şeýle adam gürlände bolsa, aňry seret gürlände ses üýtgeýär-de, ýa daşrakda ses üýtgeýär, mysal üçin. Ýa bir komudyň içinde duka ine, şu wagt komudyň akustikasy bar, ses ýaňlanmaly bilýäňmi, ýa daşarda duka ses ýaňlanmaly däl. Ana, şol tehniki işlerini men ýerine ýetirdim. Hawa, esasy başynda duran-a Süleýman Uşakow. halk arasynda Espiter diýip tanalýar. Perewodyny, terjimesini Süleýman bilen, ýa-da Süleýman bilen Goçmyrat, Goçmyrat Seýdi. Şolar ikisi etdi. Bu aktýor, podbor aktýorlary, ses, ses üçin aktýorlary esasanam saýlan Süleýman uşak. Galanynam näme maslahatlaşyp ediberdik. Men özüm gatnaşdym. O ýerde meň sesim bilene kommentariýada belläp geçiň diýen. Men haýsy aktýora, haýsy personaža, haýsy gahrymana ses berdim. O Kung Fu Pandany edil türkmen dublažyny görmediklere näme maslahat berýän, belet filmde giriň hökman görüň. Gaty gyzykly. Göwnüňizden turar diýip umyt edýän. Rejep aga sag boluň bize wagtyňyzy aýryp geleniňiz üçin. Sag boluň.
Sylap çagyryňyz üçin sag boluň. Edýän işleriňize sag boluň. Gopuz media aýratyn minnetdarlygym. Şo sylap çagyrdyňyz. Täze başlangyçlaryňda üstünlik, uly-uly üstünlikler dileýän.
Sag boluň aga. Saglykda görşeliň.